Ikinji süre, Bakara, Sygyr. Bakara süresi Medinede inen sürelerden bolup, ol iki ýüz segsen alty aýatdan ybaratdyr. Bu süre Kurany Kerimiň iň uzyn süresi bolup, ol on ýylyň dowamynda bölek-bölek görnüşde inipdir. Bakara diýmegiň manysy Sygyr diýmekdir. Bu sürede Musa pygamberiň ymmatyna sygyr gurban etmegi buýrandygy, emma olaryň buýrugy berjaý etmekde haýal-ýagalyk edendikleri baradaky kyssa beýan edilýär. Rahman, mähriban, we Rahym, rehim-şepagatly, Allanyň ady bilen. Elif, Läm, Mim. Düşündiriş, Kurany Kerimde ýigrimi dokuz süräniň başynda getirilýän şular ýaly arap elipbiýiniň harplary özbaşdak many aňlatmaýar. Ol harplaryň getirilmegi Kuranyň şular ýaly harplardan ybaratdygyny, muňa garamazdan, yslama ynanmaýanlaryň Bu Mukaddes Kitabyň bir aýaty ýaly jümläni hem düzüp bilmeýändiklerini ýaňzytmak maksady bilen baglanyşyklydyr. Bu harplara Kurany Kerimiň syrlary hökmünde hem garalýar. Bu Kuran özüniň hakykatdygyna şek-şübhe bolmadyk we takwalar, Alladan gorkýanlar üçin dogry ýoly görkezýän kitapdyr. Olar takwalar, gaýyba ynanýarlar, namaz okaýarlar we biziň özlerine beren rysgalymyzdan Alla ýolunda haýyr-sahawat edýärler. Şeýle-de olar, takwalar, saňa indirilene, Kurana, we senden öňki pygamberlere indirilen kitaplara ynanýarlar. Olar ahyrete hem doly ynanýarlar. Ine, olar, takwalar, özleriniň Perwerdigärinden gelen dogry ýoldadyrlar. We halas bolanlar hem hut olaryň özleridir. Takyk, inkär edenleri azap bilen gorkuzsaň-da, gorkuzmasaň-da, olar üçin deňdir. Olar barybir ynanmazlar. Alla olaryň kalplaryny we gulaklaryny möhürländir. Olaryň gözleriniň öňünde perde bardyr. Olara uly azap bardyr. Ynsanlaryň arasynda ynanmasalar hem, Biz Alla we ahyret gününe iman getirdik diýýänler bardyr. Olar Allany we iman getirenleri allaýandyrys öýdýärler. Emma olar diňe özlerini allaýarlar we muňa özleri hem düşünmeýärler. Olaryň kalplarynda hassalyk, ikiýüzlülik bardyr. Alla olaryň bu hassalyklaryny artdyrdy. Ýalan sözländikleri üçin olara elhenç azap bardyr. Olara ýer ýüzünde bozgunçylyk etmäň diýlende, olar, Takyk biz işleri düzedýäris diýýärler. Emma takyk olar bozguklaryň hut özleridir, ýöne muňa özleri hem düşünmeýärler. Olara, Siz hem iman getiren ynsanlar ýaly iman getiriň! diýlen mahaly, Heý-de biz akmaklar ýaly iman getirerismi? diýýärler. Emma hakyky akmaklar olaryň hut özleridir, ýöne olar muny bilmeýärler. Olar, mynapyklar, iman getirenler bilen gabatlaşanlarynda, Biz hem siziň ýaly iman getirdik diýýär. Özlerini azaşdyran şeýtanlary, ýahudylar bilen tenha galanlarynda bol Biz siziň bilen, biz diňe olary, mü'minleri, ýaňsylaýarys diýýärler. Aslynda, Alla olary ýaňsylaýar. we azgynçylyklarynyň aň alyp ýörkärler, azaba duçar bolmaklary üçin olara möhlet berýär. Olar dogry ýoluň deregine azaşmagy, ters ýoly, satyn alanlardyr. Şonuň üçin hem olaryň bu söwdalary peýda getirmedi. Olar dogry ýoly hem tapmadylar. Olaryň, mynafyklaryň, ýagdaýy garaňky gijede ot ýakýanyň ýagdaýy ýalydyr. Ol ot ýanyp daş-töweregini ýagtyldan, Alla olaryň ýagtylygyny giderer we hiç zat görünmeýän tümlügiň içinde goýar Şeýdibem hiç zady görmezler. Olar kerdirler, laldyrlar, kördürler, şonuň üçin hem yza dogry ýola öwrülip bilmezler. Ýa-da olaryň bu ýagdaýy garaňky gijede gök-gümmüriň we ýyldyrymlaryň arasynda asmandan ýagýan çagbada galyp ýyldyrymlar urup, öldüräýmesin gorkusy bilen gulaklaryny barmaklary bilen ýapýanlara meňzeýärler. Alla kapyrlaryň daş-töwereklerini gabap goýandyr. Şol wagt ýyllarym hem göýä gözlerini çykaraýjak ýaly. Şol wagty ol ýyldyrym olara ýagtylyk salsa-ha ýörärler, üstlerine tümlük abansa welin, gymyllaman durarlar. Alla islesedi, elbetde, olaryň gözlerini kör, gulaklaryny ker ederdi. Takyk, Allanyň ähli zada güýji. Eý ynsanlar! Takwalardan bolmagyňyz üçin sizi we sizden öňküleri ýaradan Perwerdigäriňize ybadat ediň. Ol, Alla, ýeri siziň üçin düşek, asmany hem ýokaryňyzy ýapýan gupba edip goýdy. Asmandan suw, ýagyş, indirip, size rysgal bolsun diýip, ýerden dürli miweler çykardy. Siz bulary bilip durkaňyz, hiç kimi Alla deň hasaplamaň. Eger siz Biziň gulumyza, Muhammede, indiren zatlarymyza şübhäňiz bar bolsa, onda siz oňa Kuranyň süresine meňzeş bir süre getiriň. Eger dogruçyl bolsaňyz, Alladan özge şaýatlaryňyzy, butlaryňyzy, hem çagyryň. Eger muny başaryp bilmeseňiz, elbetde, siz ony hiç başaryp bilmersiňiz. Kapyrlar üçin taýýarlanylan tutaşdyrlygy ynsan we daş bolan otdan, dowzahdan, heder ediň. Iman getirip, ýagşy işleri edýänleri aşagyndan derýalar akýan jennetler bilen söýünjile. Özlerine jennetdäki miweler rysgal edilip berlende olar, Bize öň, dünýäde hem beýle rysgal berlipdi diýerler. Emma olara dünýäde bulara meňzeş miweler berlipdi. Olar üçin Jennetde päkize jübüt taýlar bardyryn. Olar ol ýerde, Jennetde, ebedi galarlaryn. Takyk Alla hakykaty beýan etmek üçin çybyny we ondan hem ownuk zady mysal getirmekden çekinmez. Iman getirenler bolsa bularyň öz Perwerdigärinden gelen hakykatdygyny bilýärler. Kapyrlar bolsa, Alla bu mysal bilen näme diýmek isleýär? diýýärler. Alla onuň bilen birnäçesini ýoldan azaşdyrar, birnäçesini bolsa dogry ýola salar. Emma Alla munuň bilen diňe. Pasyklary azaşdyraryn. Alla beren ähdi-peýmanlaryndan dänenler Allanyň dogan-garyndaşlyk gatnaşygy ýaly emir eden gatnaşyklaryny kesip, ýer ýüzünde pitne-pisat çykarýanlar, ine, hakyky zyýan çekjekler hut şolardyr. Eý kapyrlar! Siz nädip öli wagtyňyz sizi direlden, bu dünýä getirip jan beren Allany inkär edip bilýärsiňiz? Soň Ol sizi öldürer, soň ýene direlder. Siz soňunda Oňa dolanyp eltilersiňiz. Ol, Alla, ýer ýüzündäki ähli zady siziň üçin ýaratdy. Soň Öz gudraty bilen asmana ýönelip, ony ýedi gat edip tertip-nyzama saldy. Ol ähli zady bilýändir. Seniň Perwerdigäriň perişdelere, Men ýer ýüzünde bir oruntutar ynsan ýaratjak diýende, olar, Sen ýerde pitne-pisat çykaryp, gan dökjek ynsanlary ýaratjak bolýarsyňmy? Biz hamdy-senaň bilen Seni tesbih edýäris we mukaddes tutýarys, taryp edýäris diýdiler. Alla olara, Takyk, Men siziň bilmeýän zatlaryňyzy bilýärin diýdi. Alla Adam ata ähli zadyň atlaryny öwretdi. Soň olary perişdelere görkezip, Eger siz dogruçyl bolsaňyz, maňa bularyň atlaryny aýdyp beriň! diýdi. Perişdeler, Eý Perwerdigärimiz! Sen ähli nogsanlyklardan päksiň. Seniň bize öwreden zatlaryňdan başga biziň bilýän zadymyz ýokdur. Takyk, Sen ähli zady bilýänsiň. hikmete eýesiň? diýdiler. Alla, Eý adam, olara, perişdelere, ol zatlaryň atlaryny aýdyp ber! diýdi. Ol, adam, olara, perişdelere, olaryň hemmesiniň atlaryny aýdyp berende, Alla, Men size asmanlardaky we ýerdäki gaýyp zatlary, Siziň hem nämäni äşgär edip, nämäni gizleýändigiňizi bilýärin diýmänmidim? diýdi. Biz perişdelere, Adama hormat edip, sežde ediň diýenimizde, Iblisden galany hemme perişdeler sežde etdiler. Ol, Iblis, ýüz öwrüp, tekepbirlik etdi we netijede kapyrlardan boldy. Biz, Eý adam! Sen öz aýalyň, Howene bilen Jennetde mesgen tut, ondan, Jennet nygmatlaryndan, öz göwün islän ýeriňizde bol edip iýiň, emma bu agajyň miwesine golaýlaşmaň, ýogsa, Eger bu agajyň miwesinden iýseňiz, ikiňiz hem özüňize zulum edenlerden bolarsyňyz diýdik. Şeýtan olary ol ýerden, jennetden, taýdyrdy we olary özlerine berlen nygmatlaryndan çykartdy. Biz Adam ata, Howa enä we Şeýtana. Siz bir-biriňize duşman bolup, ýere düşüň. Siziň üçin ýer ýüzünde mesgen we belli bir wagta çenli peýda, ýaşaýyş, bolar diýdik. Adam ata öz Perwerdigärinden käbir ylhamlary alanyndan soň, eden işine ökünip, derrew toba etdi. Takyk, ol, Alla, Tobalary kabul edijidir, rehim-şepagatly. Düşün mahal, Adam ata toba eden. Eý, Perwerdigärimiz! Biz özümize zulum etdik. Eger Sen biziň günälerimizi geçip, bize merhemet etmeseň, biz zyýan çekenlerden bolarys. diýip dileg edipdir. Käbir çeşmelerde bolsa Adam atanyň toba eden wagty okan dileginiň namazda okalýan Subhaneke dogasydygy aýdylýar. Biz hemmäňiz ondan, jennetden, ýere düşüň. Soň size menden bir dogry ýol, kitap ýa-da pygamber gelse, kim meniň ol dogry ýoluma tabyn bolsa, olara gorky-howp ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar diý. Biziň aýatlarymyzy inkär edip, ýalan hasaplaýanlar, ine, olar dowzahlaryň hut özleridir. Olar ol ýerde, dowzahda, ebedi galarlar. Olar ol ýerde, dowzahda, ebedi galarlar. Eý, Ysraýyl ogullary, siz Meniň size, ata-babalaryňyza, beren nygmatlarymy, Meniň size sylag edip berjek diýip, beren ähti-peýmanyma wepaly bolmagym üçin, siz tabyn boljakdygyňyz, beren ähti-peýmanyňyza wepaly boluň. Siz diňe Menden heder ediň. Düşündiriş, Ysraýyl Ýakup pygamberiň lakamydyr. Manysy hem Allanyň guly diýmekdir. Olara Ýakup pygamberiň neslinden gelendikleri üçin Ysraýyl ogullary diýlipdir, hezreti Musa tabyn bolandyklary üçin bolsa olara musaýylar diýilipdir. Siziň ýanyňyzdakyny, Töwraty, tassyklaýjy edip indiren zadyma, Kurana, iman getiriň. Ony ilkinji inkär eden siz bolmaň. Meniň aýatlarymy az baha, bähbide derek satmaň. Siz diňe Menden gorkuň. Siz bilip durkaňyz, hak bilen nähaky gatyşdyrmaň we haky gizlemäň. Eý Ysraýyl ogullary, namazy berjaý ediň, okaň, zekaty doly beriň we ruku edýänler egilýänler bilen ruku ediň, egiliň. Eý, ýahudy alymlary! Siz kitaby, Töwraty okap, hakykaty bilseňiz hem, ynsanlara ýagşy işleri emr edip, özüňizi bolsa unudýarsyňyzmy? Heý, siz akyl ýetirjek dälmisiňiz? Sabyr etmek we namazy berjaý etmek bilen Alladan kömek soraň. Takyk, sabyr we namaz Alladan gorkýanlardan beýlekiler üçin uly, agyr işdir. Takyk, olar, Alladan gorkýanlar, özleriniň Perwerdigärine gowuşjakdyklaryna we Oňa dolanyp barjakdyklaryna anyk ynanýarlar. Siz Meniň size beren nygmatlarymy we sizi Musa pygamberiň döwründe bütin äleme üstün eden wagtlarymy ýatlaň. Düşündiriş. Öňki döwürlerde haýsy millete pygamber iberilse, şol millet üstün hasaplanar eken. Ol millet hem özlerine iberen pygamber sebäpli abraýly hasaplanypdyrlar. Ýöne olaryň Allanyň öňündäki jogapkärçilikleri hem beýlekilerden has uly bolupdyr. Siz hiç kimiň başga birine derek töleg töläp bilmeýän, hiç kimden şepagat, kömek kabul edilmeýän, hiç kimden fidýe, töleg puly, alynmaýan we hiç kime hiç hili ýardam edilmeýän günden gorkuň. Düşündiriş. Şepagat bir adamyň günäsiniň geçilmesi üçin edilen haýyşdyr, kömekdir. Alla kyýamat gününde Öz ygtyýary bilen islendik bendesine başga birini şepagat etme hakyny berip bilýär. Biz sizi, size ýowuz azap, ezýet beren, erkek perzentleriňizi öldürip, gyz perzentleriňizi diri goýan Fyrgawnyň adamlaryndan doly halas edipdik. Bu siziň üçin Perwerdigäriňizden gelen uly synagdy. Biz siziň üçin deňzi ýaryp, sizi halas etdik. Firgawnyň adamlaryny hem siziň gözüňiziň öňünde deňze gark edipdik. Biz Musa Töwraty bermek üçin kyrk gije wadalaşypdyk. Soň siz onuň yzyndan özüňize zulum göläni hudaý edindiňiz. Mundan soň hem siziň şükür etmegiňiz üçin biz size bagyşladyk. Siziň dogry ýoly tapmagyňyz üçin biz Musa kitaby, Töwraty, we hak bilen batyly tapawutlandyrýan mugjyzalary beripdik. Musa öz kowmuna, Eý kowmym! Takyk, siz göläni hudaý edinmek bilen özüňize zulum etdiňiz. Indi siz öz Ýaradanyňyza toba edip, öz nebisleriňizi erbet duýgularyňyzy öldüriň. Bu Ýaradanyňyzyň ýanynda siziň üçin iň haýyrlysydyr. Belki, Ol siziň tobaňyzy kabul eder. Takyk, Ol, Alla, tobalary kabul edýändir, rehim-şepagatlydyr diýdi. Siz, Eý Musa! Biz tä Allany äşgär görýänçäk, Saňa hiç haçan iman getirjek Diýen wagtyňyz gözüňiziň alnynda sizi ýyldyrym urdy. Siziň şükür etmegiňiz üçin ýyldyrym urandan soň biz sizi täzeden direltdik.